नमस्कार प्रणाम अखन हम गुनाकरपुर के कहचरी पर छी और एठाम जे छै से अखन भूमि विभाग से जे छै से अधिकारी सब आयल छले और ओ जे छै से एठाम बैठार क के जानकारी देलके हन कि अबे वाला समय में जमीन के साथ की हेते केना हेते और ई सब जे छै से ओहि टाइम में तऽ उपस्थित छलखिन तऽ हिनका सबसँ जे छै से जानऽ चाहै छी कि ओ आदमी सब जे छै से की जानकारी देलके हन हिनका सबके और की करबाक छै सबके तऽ सबसँ पहिले सर की नाम भेलै सर अपन शत्रुघ्न कुमार शत्रुघ्न कुमार जी अखन ई जे कोन सब चीज के जानकारी देलथि हन अखन जे आयल छलखिन तऽ जे विशेष सर्वे एकरा कहल जाइ छै विशेष सर्वे पूरा बिहार राज्यमे जे करायल जेतै ओ ग्रामीण क्षेत्रमे हेतै नगर निगम क्षेत्र शहरी क्षेत्रमे नहि हेतै तऽ ओहि पर्पज से आबि कऽ ई जानकारी देलथि हन आओर केना केना फॉर्म छै ओ भरल जेतै ओहिके बारेमे जानकारी देलथि फॉर्म देलथि हन जी। फॉर्म के भरि के कतऽ जमा करबाक छै फॉर्म के भरि के अखन ओ जे कहलथि जे पहिले तऽ पंचायत कार्यालय लोफा मे छै ओहिठाम जमा करब आ नहि तऽ एक बेर हमरा फोन नंबर दऽ गेलथि हन जे हमरा संपर्क कऽ लेब आ आओर हम कतऽ जमा हेतै से कहि देब तऽ सुनलियै अपने सबके जे छै से फॉर्म हिनका सबके भेटलै हन आओर कतौ भी अहाँके जे छै से फोटो स्टेट के दोकान पर फॉर्म भेट जायत ओ फॉर्म जे छै से तीन पन्ना के हेतै आओर ओ तीनू पन्नाके जे छै से फॉर्म भरला बाद ओहि सङ्गे की सब लगेबाक छै कोन सब डॉक्यूमेंट लगेबाक एहि प- तीनू एहिमे जे छै रैयतके नाम मौजा गुना अ, पेशर आओर जे छै से बाप दादाके नामसँ जमीन छलै आओर ओ सब गुजरि गेलखिन हुनकर पोता छै या परपोता छै या लड़का छै तऽ ओ अपन नाम भरथिन आओर सङ्गे वंशावली लगेथिन जे हुनका साबितो करथिन जे हुनका नामसँ जमीन छलै तऽ हम हुनकरे वंशज छी तऽ ओहिमे जे जयबाक छै खाता खेसरा रकबा आओर सङ्गे सङ्गे जे अहाँके जमीन छै ओकरा चौहद्दी आओर बँटवारा अगर नहि भेलै तऽ सादो कागजपर या स्टाम्पो पेपरपर आपसी बँटवारा सेहो कऽ के आओर सङ्गे सङ्गे अगर तीन भाय छियै तऽ तीनू भायके सहमति पत्र ओहि सङ्गे लगक रहल चाही तब ओ अहाँके मान हैत ओहिमे अगर एको भाय सहमति पत्र नहि देलथि आ ओ असहमति जता देलथि तऽ ओ बँटवारा रद्द भऽ जेतह सर अपन नाम की भेलै सर इंदू कुमार इंदू कुमार जी अखन जे छै से ई जे बतेलथि हन ओहि जानकारी से पूरा सहमत छै कि किछु आओर एहिमे जे छै से छै अखन तऽ ई सब प्रचार करे लेलखिन हन जे हम जे हम किसान के जागरूक करिए जे ओ हम सर्वे करे लए आयब तऽ अहाँ सब पेपर जमा करू और उम, सर्वे करा लिअ आ जमा करे जाइ जाउ उम, पेपर उम, उम, फॉर्म के संगे जे प्रूफ छै ओ लगा कऽ हमरा लोफा पंचायत सरकार भवन पर दिअ ओकरा हम दर्याप्त करबै आओर फेर सर्वे अमीन औतै ओ अहाँके प्लॉट वाइज जेतै आओर प्लॉट वाइज जेतै ताहिमे अहाँके ई पेपर आओर ओ प्लॉट हमरा सहयोग हैत चलू बहुत बढ़िआँ आओर ई जे छै से देख रहल छी एखन हमरा सामने जे छै से गंगापुर पंचायतके मुखिया जी छथि आओर मुखिया जी अपन की एहिमे रहल छै अपनो किछु जे छै से अपन डी जानकारी छै जे मानि लिअ अहाँके जनताके जागृत करौनाइ आओर जे भी कर्मचारी अबै छथिन ओहि साथ साथ जनता से जुड़े के लेल कहलियै जुड़े लए कहलखिन आओर सबके जानकारी देलखिन। हाँ और सबके जानकारी देलकै अहाँके सर आओर दल हिनका से देखियौ ई छथि गंगापुर पंचायतक सरपंच साहब अगर नहि अखन तक देखने हेबै नहि चिन्हैत हेबै तऽ आइ जरूर चिन्ह लिअ आओर हिनकासँ परिचयो करा दै छी सबसँ पहिले मुखिया जी छथि जे बैजनाथ मोची हिनकर नाम छथि हिनकर घर गंगापुर भेलनि आओर कोनो भी काम पर आयत तऽ डायरेक्ट हिनका से मिली डायरेक्ट हिनका से संपर्क करी कोनो भी बिचौलिया या कोनो भी दलाल के चक्कर में नहि पड़ी की सर सही छै कि धन्यवाद भाई केओ जे अहाँ संगे मिलै लए जेतै तऽ ओतऽ जे छै से एंट्री आर लिअ पड़ै छै कि डायरेक्ट भेट डायरेक्ट भेट सकै छी हमरा से कोई दिक्कत नहीं डायरेक्ट भेट सकै छी डायरेक्ट भेट चलो सरपंच साहब छथि सबसे पहिले सर अपन नाम की छियै हमर नाम दुखा चौपाल अपन की काज छै जे जमीन अखन जे ई भू सुधार हेतै एहिमे हमर रोल छै अहाँके जे भी कागज पत्र तैयार हेतै एहिमे जे वंशावलीके जरूरत पड़तै तऽ ओ जे छै से हम एहिमे सहयोग करबै जनताके आओर जतऽ एहिमे जानकारी जे हमरा भेटल जाहिमे बाईस पेजके छै अहाँके ई फॉर्म जाहिमे फर्स्ट स्टेजमे ई तीन टा पन्ना मात्र देलकै यऽ ई दियौ फेर ई देबै एकरा फेर ओ वेरीफाई करतै ओहिके बाद फेर फॉर्म छै मतलब बार बार एकर हेतै प्रक्रिया छै तकर बाद बाईस पेज के बाद ई छै अंतिम प्रक्रिया में जेतै अहाँके तब ओकरा सही चीज के जानकारी मिलतै अखन तऽ बहुत तरहक जे छै से एहिमे विवाद उत्पन्न हेतै जे काल्हि जे हिनका- देखलियै जे सरपंच साहब छथि आओर एहिमे जे छै से अहाँके वंशावलीके जरूरी पड़त आओर वंशावली बनबैके लेल जे छै से अहाँके किनको लग नहि जयबाक छै डायरेक्ट अहाँ सम्पर सरपंच साहब ओहिठाम जायब हिनकासँ जे छै से अहाँ वंशावली बनबा सकै छी वंशावली बनबैमे सर किछु पाइयो लगतै कि फ्री छै ओ तऽ पिछला पाँच वर्षीय ई पाँच वर्षीय ओ तऽ जनता कहि सकैत छथि स्वयं जे पाइ लगैत छै कि फ्रीमे बनैत छै फ्री चीज छै तैयो लेकिन जे छै से हम जानऽ लए चाहलहुँ सरपञ्च साहबसँ एकोटा रुपैआ नहि लागत सरपञ्च साहब लए देबै अहाँ आओर आरामसँ जे छै से अहाँके वंशावली बनि जायत अहाँके काज भऽ जायत आओर ई सङ्गे जे छै से अपन जमीनके जे भी किछु छै ओ काम आरामसँ करबा सकै छी आओर ई छथि हमरा सङ्गे एखन गंगापुर पंचायत के वार्ड तेरह के वार्ड अध्यक्ष जी सर की नाम भेलै अपन हमर नाम भऽ गेल देवेंद्र साव ओना अर्जुन साव के नाम से जागृति छै लोक जी ई जे छै से अखन जे आयल छलखिन ई जमीन के की हेतै एहिमे जमीन के जे छै से अहाँके जे सर्वे हेतै ताहिमे हमरा मुखिया जी आओर अब सरपंच साहब जे जानकारी देने छलखिन तऽ हम सरपंच साहब आओर मुखिया जी के दूध के काम कऽ कऽ ढोलहो के काम कऽ कऽ हम जनता के बजा कऽ तऽ लौलहुँ जी। आओर विशेष जानकारी जनता सब लेलकै आ जाहिमे कि एकटा फॉर्म भेटलै हन ओ फॉर्मेट भरि कऽ अहाँके लोफा सानीमे नहि तऽ अपन मोबाइल नंबर देलखिन हन ओहिसँ अहाँ जानकारी कऽ कऽ अहाँ जमा कऽ सकैत छी ई करेला से की फायदा हेतै एहि बारे में किछु जानकारी देबै? जमीन के विवाद सदा के लेल दूर भऽ जेतै जमीन के विवाद दूर भऽ जेतै सदा के लेल जानलियै अपने सब जे छै से जमीन से संबंधित जतेक भी विवाद हेतै ई सर्वे भेला से जे छै से लगभग खत्म होबऽ के चांस छै एहि ब- ई जे सर्वे करबा लेबै ओकरा बाद जे छै से अहाँके जमीनसँ सम्बन्धित कोनो भी लड़ाइ झगड़ा केस फौदारी हेतै लगभग चीज जे छै से ओ सम्पन्न भऽ जेतै एहि सर्वेसँ आओर ई सर्वे करेनाइ सभके लेल जरूरी छै जिनका पासमे जमीन छै हुनका जे छै से सर्वे करेनाइ बहुत जरूरी छै नहि सर्वे अगर जे नहि सर्वे करेतै केओ तऽ ओकरा की हेतै सर नहि सर्वे करेतै तऽ सही सबूत आगू चलि कऽ परेशानी हेतै बहुत आदमी खोजै छै ओहिसँ सर्वेसँ नक्शा आओर जे बनतै तऽ ओहिमे दिक्कत हेतै दिक्कत हेतै की कहै लए चाहै छियै सर अहाँ आओर ई जे छै सर्वे सात स्टेपमे हेतै आओर सात स्टेपमे भेलाके बाद जे छै से ब्लॉक अञ्चल अधिकारी द्वारा प्रकाशन कयल जेतै आओर बोर्डपर जे छै देल जेतै जे अहाँ फल्लाँ फल्लाँ जे जमीन अहाँ देने छलियै ओ अहीँ नामसँ अछि ककरो दोसर नामसँ भऽ गेल इहो अहाँके देख लियौ आ ओकरा बाद जे छै से नब्बे दिनके अन्दर आपत्तियो दर्ज करेबाक अछि अगर नब्बे दिनके अन्दर अहाँ आपत्ति दर्ज नहि करेलियै तऽ ओ जमीन जे छै सदाके लेल हुनकर हेतनि नहि हेतनि बादक गप फेर अहाँके सिविल कोर्ट सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्टमे बार बार जाय पड़त दोसर अखन एकटा ई गप कहलखिन जे सरकारी जमीन अहाँ नाम पर नहि चढ़त तऽ इहो भऽ जेबाक चाही जे सरकारी जमीन कोन छलै शुरूमे जे छलै जब राज जमींदार छलै राज दरभंगा छलै अपना सबके तऽ ओहि टाइममे दू प्रकारके जमीन छलै गरमजरुआ खास आओर गरमजरुआ आम आ एकटा रैयती तऽ रैयती जमीन तऽ बिल्कुल रैयती छलै गरमजरुआ खास जे जमीन छलै ओहो रैयती छलै आओर आम जमीन जाहिपर मन्दिर मस्जिद या परती या सार्वजनिक स्थल छलै ओ छलै तऽ गरमजरुआ खास जे छलै ओहोमे जे छलै ओहि टाइममे जाबे रहै बिहार सरकार आ ये देश आजाद नहि भेल छलै यानि उन्नैस सए छियालिससँ पहिले तऽ ओ जब टैक्स होइ छलै तऽ हंड्रेड परसेंट टैक्स जे जमीन दै छलै ओहिमे से नवासी परसेंट टैक्स जे ब्रिटिश गवर्नमेंटके जाइ छलै आओर एगारह परसेंट टैक्स राज दरभंगाके जाइ छलै जे जमींदार छलै अपना सबके तऽ ई क्लियर भऽ गेल जे गरमजरुआ खास जे जमीन छै ओ बिल्कुल सरकारी नहि छियै ओ रैयती जमीन छियै आ ओ अहाँ नाम से भऽ सकैया हँ गरमजरुआ आम जे छै से अहाँ नाम से अखन तक जे जानकारी अछि नहि हैत अगर कोनो आओर प्रोसेस हेतै तऽ ओकर जे अलग से नियम हेतै एहिमे हमरा जानकारी नहि अछि चलू बहुत बढ़िया लागल इनका सबसँ जे छै से अखन जानकारी सुनने हेबै कि आबैवला समयमे अहाँके जे छै से जमीन जे भी अछि ओकर सर्वे केना हेतै ओकर प्रक्रिया की हेतै नहि हेतै आओर हमरा संगे एगो महानुभाव छथि सर की नाम भेलै अपन हमर नाम राम प्रवेश महतो अमीन छी हम गंगापुर रहै छी जी आओर गाँव गाँवमे जमीन नापी करै छी जमीनके लेल लऽ कऽ जे छै से बहुत विवाद रहै बहुत विवाद छै हर गाँवमे छै आ सब विवादके सुलझाबैके लेल अमीनेके आवश्यकता होइ छै आइ जे टीम सब आयल छलखिन विशेष सर्वेक्षण के सर्वे के लेल एहि बेर बहुत बढ़िया ई सब सलाह देलखिन बहुत तरह क्वेश्चन आंसर भेले आ सब कोई से संतुष्टो भेला है आ जे सर्वे हेतै ओ विशेष सर्वे बिहार में ई व्यवस्थित ढंग से हेतै ताहिमे कागजात के लेल फॉर्म देलकै यऽ जे फॉर्म अहाँ एहि फॉर्म के भरबै खाता खेसरा रकबा चौहद्दी ई सारे चीज लिख के दियौ जे हमर जमीन केना यऽ आ ओहि फॉर्मके आधारपर नया खतियान खुलतै नया नक्शा बनतै जे पब्लिकके आब नया सर्वे ई सर्वे भेलाके बाद जे छै से जमीनी विवाद खत्म होबऽके चांस छै देखियौ साफके खत्म नहि हेतै किछु ने किछु तऽ रहतै ताहिके लेल कोर्टके शरण लिअ पड़तै हँ लेकिन बहुत रास जे छै समस्या उत्पन्न नब्बे परसेंट यदि पब्लिक सही अपना दिमाग से चाहते जे हम सही बनाबऽ चाही मनमे भेदभाव जे नहि रहतै जे हम लोकक जमीन कटा ली या लोकक बेईमानी कऽ ली या लोकक हम गड़बड़ी कऽ कऽ अपनामे गड़बड़ सड़बड़ कऽ ली यदि मोन साफ कऽ कऽ रहतै जे हमर जे उचित यऽ ओहिपर हम रही जे कागजात हमर सही यऽ ताहिपर रही तऽ गड़बड़ी कखनो नहि हेतै बुझलियै तऽ तखनो किछु ने किछु त्रुटि भऽ जाइ छै तऽ त्रुटि जे हेतै तकर सुधारके लेल बार बार सजेशन देल गेलैए तीन टा अहाँके एकर उपाय छै जे तीन बेरमे अहाँके सुधार कऽ लिअ आ तीन बेरमे नहि करब तीन बेर अहाँके जाँच ओकर हेतै तीन बेर सुधार हेतै पदाधिकारीसँ ओकर जाँच करतै ओहिमे सुधार जे नहि भेलै तऽ कोर्ट कसँ रहल यऽ हँ चलू आशा करै छी कि अपने सबके ई वीडियो बढ़िया लगल हेतै वीडियो अगर बढ़िया लगल हुए तऽ जे छै से यूट्यूब पर देख रहल छी तऽ राज न्यूज झंझारपुर के सब्सक्राइब कऽ लेब फेसबुक पर देख रहल छी तऽ फॉलो कऽ लेब मिलै छी हमसब फेरसँ एकटा नयका वीडियोमे तब तक के लेल नमस्कार जय हिन्द जय मिथिला